Vai iwe. Akomana. Vai unonga ari mwari pafoni hada iri ari mukati.
Uri rudu mwana uyu.
Ah, Uri rudu. Mazivana.
Torapo eh, torapo bekoni youbika yanhu airi neya mazobaro B. Ah. Bekoni madzimai. Ah, imi hamuzivi chakakodze nguro chimbozwai. Makazotanga ah. nguro ya bekoni anonamata ipo. Muchasiwa nezvinonaka wewe. Ah. Zvakaoma zvo. Tikandimbofonera chiremba. Ah, mbatei.
Hey, madzibaba aiwa tinofara nditori namadzibaba robi panapa ndandichitorawa kuti haa tinotenda ngirosi zvamakaprofita zviya pagwanza kuti mwana unobuda nemafurain caras wakapase zvekuti aiwa tinotenda ndichaya ndotenda pasowe ndiri nimbune ehonde ah munongo mubatira muna mato mazuva naro kuteka urudo ehonde eh, ayo maita baba eh ah ndiko akwidze ndege mashanga ah, chandakagare paso wechiya chiya eh. ngechekuti ono madzoba akapinda ayaya madzoba gideoni eh, ayaya atsvukwa aiza ana mukadzi eh, ndo andakagarira madzoba gideoni akaheduka enda heduka ah. ndotaura chokwadi hapachina mweya paya ah, unoshaika neiko muchangobva kufona kutenda izvozvo kuti mwana wakauya ndarowa boko iyi unondibata here wakanzwa pandakasina zvizimu ndabatwa nemweya usi ndaripoko krisimasi ah, ndakaripambadza doro doro chairo ndakaripambadza nezvimwe zvisingatauriki ndakazviita haachina ah. mweya kana kubatwa pamwe nawo yeupombwe yamadzibaba yaanaoyo ah.
imhombwe mwana izvi wakabudai masabjeti matatu kudai matatu kudai kutoti wakaporofita kuti 8 paya
Hachina mweya ba mweya wakatoenda kare. Wakatama ngirozi daka wane ngonono hachina ngoni ba uya. Ah vakuzviwana. Wane ngonono.
Sikeo pano.
Svikai svikai.
Svikai svikai. Madzimai mai vai. Svikai.
Mai vai.
Simkai mgichiwe emgare pasi chigichiremba chiremba changu chematano kuya mgara pa mazuva. Mgara ah, yapo. Hapana zvamunotaura apa. Eh.

handiti ndimi makaporofita pagwanza paye muchitaura kuti mwana wangu unopasa iye zvino watowa ndurushushu neurudhu neurudhu
aiwa ndaona kuri kuenda nyama ivhayo solution yavapo wezvondiurera keriya yangu izvi zvino keriya yenyu ndoyo eh, haso rinoparara ah. rinopara saka izvi zvatakuita mwana ngaende kuchikoro andiiti madzibaba ah, ndikapa testimony kuchechi vanoona mwana wangu achienda kuchikoro mondi azviiti aiwaka eh. ndine solution yeizvozvo solution ye ah, iwe matatu kudai
matatu iyayayo eh. anotoenda nawo kuchikoro kune chikoro chiri kuhighfields chinonzi misi christian college wazvinzwa mwana wako ane matatu iyoya masi machi masi ari matatu ehe eh, anoenda form form 5 onyorera mamwe esa zvisinaka anoziva kuti ari kunyorera anoziva ndiya obridger Obrija. Ini mari dzacho handina hangu. Mahara. Free. Mwana wangu ndikamuendesa uko. Eh eh. Odzidza pa Misi Christian eh, College. Eh eh form 5. Form 5.
Ne masi matatu ya. Ma subject ari kubrija urupi wa mahara. Mahara. Zvapera.
Ah, ina kana to yaka panapa ndikati ah. Since mwana akapasa rega ti eh, tinoti makorokoto eh, izvozvo. Because akabuda ne ma A5 zvichikwira pa O level. Eh. Ari kubhadharwa complete uniform.

ihana bangala madzibaba Eh, Bangala zvakajeka izvi saka ndozvandandaya nazvo but haina kufara aiwa haizvo Aiwa, izvozvo hanzi kufara. imi ndichaseva Asi, keria yenyu zvatava kuita- ini mosevawo keria yangu anditika Eh. 50 50 hapana anozo aiwa hakana Oh, ah, alright. Eh.
saka inini chiuya ane testimony yenyu Eh. zitis izvozvo zvipana maini vari pamba mhira haana tobuda nechiro ngauye nzvimbo iriko kukirishen eh ikoko anotonyodzokorora fomu yake fomu fo yake ah, zvakanaka inyora ihala bangala eh ihala bangala ihala bangala eh asi eh. ndotamba nechokwadi aiwa zvakanaka eh all right aihala bangala ndakwenda imi mama akagara muchiratidza kuona kuti munhu uri kuya ah, ndakada kuzvitarisa aiwa ah, madziwa bakani ah. rega ndozvirovera zvangu poko yangu ndipookandombouyu
indai yai timwe
toto ikacha mazvionazvo